ایندے وچ میں حاضر تھیاں۔ غیور بخاری سئیں بہت شکریہ سی۔ میں چاہنداں جو بی جیہڑا کجھ میں پڑھاں ہوندے نال تمام دوست شامل وی تھیون تے تھوڑا جا جاگیر وی سہی۔ ہک دفعہ زور دار تالیاں وجا ڈیو سی۔ غیور سئیں تہاڈے ناویں ہک اردو شعر تجھ کو چھونے کے بعد لگتا ہے۔

ہک سرائیکی غزل، کجھ اشعار تے تھوڑا جیہا چس آلی ترنم نال ہک زوردار تالیاں وجا ݙیسوں جی۔ کیا ݙساواں جو عشق کیا کیتے۔ بہت شکریہ۔

انہاں دیاں محبتاں ہن تے سٹیج تے پہلی وار ہی حاضر تھیاں اور میڈے پیارے استاد محترم حاجی محمد منشا نادر لشاری صاحب دے انہاں دے زیر سایہ بس ایویں چند اشعار یاد گئن تے اگر کوئی غلطی ہوسے تے معاف فرمیسو۔ آ ݙیکھ نظارے روہی دے ہن منظر پیارے روہی دے آ ݙیکھ نظارے روہی دے ہن منظر پیارے روہی دے اڄ پر تھی ڳئے ہن پاݨی توں اے ٹوبھے سارے روہی دے آ ݙیکھ نظارے روہی دے ہن منظر پیارے روہی دے اوے چر چگ مال اڳواڑ اتے اوے چر چگ مال اڳواڑ اتے رونق چودھارے روہی دے آ ݙیکھ نظارے روہی دے ہن منظر پیارے روہی دے ساݙی جھوک تے جھمراں جاڳے ہن ساݙی جھوک تے جھمراں جاڳے ہن ہن خوش ونجارے روہی دے آ ڈیکھ نظارے روہی دے ہن منظر پیارے روہی دے ہک غزل دے آخری شعر تیڈے نین نگار توں صدقے کھل ہس تے مسکار توں صدقے تیڈے نین نگار توں صدقے کھل ہس تے مسکار توں صدقے۔ تیݙا ٻولݨ جڳ توں وکھرا اوں مٹھڑی گفتار توں صدقے تیݙے نین نگار توں صدقے۔ جو وی شاعر انہاں کوں میݙا سلام پیش کریندن تے تے تے میں تاں شاعراں دیاں جتیاں چاوݨ نال بھولا ہاں بابا اوف۔

تیݙاں اذکار شامل ہے میݙے روح دی حرارت وچ تیݙا اذکار شامل ہے روانی رو دے اندر تیݙا ہی پیار شامل ہے میݙے روح دی حرارت وچ تیݙا اذکار شامل ہے روانی رو دے اندر تیݙا ہی پیار شامل ہے عرض کیتے نکمہ ہاں میں کجھ کائنی میکو تیڈا سہارا ہے نکمہ ہاں میں کجھ کائنی میکو تیڈا سہارا ہے میڈے ذوق تمنا اچ تیڈا اعتبار شامل ہے روانی رو دے اندر تیڈا ہی پیار شامل ہے عرض کیتے میڈی حسرت تے شوقاں دی اے خوشنودی ہئیں توں سوہݨا میڈی حسرت تے شوقاں دی اے خوشنودی ہئیں توں سوہݨا ہجر فکراں تے سوچاں وچ تیڈا نروار شامل ہے میڈے روح دی حرارت وچ تیڈا اذکار شامل ہے۔

تیرے چہرے دی روشنائی نیاری ہے ضیا سوہݨا تیݙے چہرے دی روشنائی نیاری ہے ضیا سوہݨا تیݙی اے پیار دی خوشبو سہی مہکار شامل ہے میݙی روح دی حرارت وچ تیݙا ای پیار شامل ہے مقتدر میں ساحر وی تیݙا نوکر تے تاں سوہݨے دا خادم ہاں میں ساحر وی تیݙا نوکر تے تاں سوہݨے دا خادم ہاں نماݨی آس الفت وچ تیݙا مسکار شامل ہے میݙے روح دی حرارت وچ تیڈا اذکار جے شامل ساکوں ہے۔ سانول توں رول ڈیویں جے ساکوں سانول توں رول ڈیویں تاں اتنی پارت کوں یاد رکھیں کہیں دی اکھیں دے کم اے اوسن ساڈے چولے سنبھال رکھیں اور ہک نظم تے اے وی سچ اے جو تے اے وی سچ اے جو تیڈے باجھوں ایہا حیاتی ادھوری لگدی ہے تے اے وی سچ اے جو تیڈے باجھوں ایہا حیاتی ادھوری لگدی ہے تے ایہ وی سچ ہے جو نال تیݙے اساکوں ہر شئے پوری لڳدی ہے۔